Helo a croeso i'r sesiwn yma o Sir Gar Creadigol. Melanie Owen ydw i ac yn ymuno â fi heddi ydy Elen Rees, Comisiynydd am S4C. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau hoffech chi ofyn, mae croeso i chi wneud wrth popio cwestiwn yn y bocs Q&A. Elen, diolch yn fawr iawn am ymuno â fi heddi, sut wyt ti? Wel dw i'n iawn.
Yr egin yw cartre S4C a lle yng nghartre fi, ond dwi ddim wedi bod fan hyn ers Chwefror, wel na, mis Mawrth y llynedd. Llynedd, ers y clo, ie, dwi'n gwybod. Bob dim, ie, wel, croeso nôl. Felly, dyma fi.
Mi, mi ddes i yma ar gyfer Steddfod Ti, ar gyfer rhagbrofion, ond na, o ran gwaith a gweithio, yeah. dwi wedi bod yn brysur iawn o gatre. Wel mae'n lysh ca'l ti nôl. O mae'n hyfryd bod 'ma. So beth wyt ti'n neud o gatre te ar hyn o bryd te beth beth yw dy swydd di? Oce fy swydd yw yr enw swyddogol yw Comisiynydd Cynnwys yn gyfrifol am adloniant. Beth yw comisiynydd? Yym be' mae comisiynydd yn neud ydi comisiynu yn penderfynu pa raglenni sy'n mynd ar y sianel ar S4C. A mae fy genre, be dw i'n gyfrifol, adloniant, yn eang ofnadwy. Dw i'n gyfrifol am gomedi, cerddoriaeth, adloniant ffeithiol, um, Mae'r pegynnu mor enfawr. Mae'n mynd o'r noson lawen ar un llaw i Jonathan. Mae'n mynd o um, digwyddiadau byw Yym a canu Gymru i yym i gomedi fel rubbish ma'r ma'r ehangder yn anferth a trio ffindio rhywbeth i bawb ydi'r gamp. Nid popeth i bawb yn sicr achos byswn i yn dadle mae adloniant ydi'r genre Mwya swnllyd ohonyn nhw gyd. Yn bendant. O mae gynulleidfa enfawr gen chi hefyd. Ydy. Os 'dyn nhw'n licio rhywbeth, o, da iawn ynde? A mi gewch chi glywed ond os 'dyn nhw ddim yn licio rhywbeth, wel... Chi'n clywed wedyn hefyd. Mae'r sŵn am hwnna.
Os ydy'n gyfres um, falle unrhyw genre arall, falle bod nhw'n fwy sedate am dweud, o ie, doedd hwnna ddim i fi. Ond os oes yna rhyw gomedi neu rhywbeth dyn nhw ddim yn licio, beth oedd y rubbish yna? Felly, dyn ni... Mae'r ymateb yn yn yn yn amlwg yn y genre adloniant. Ond mae'r calon yna, mae bobl eisiau fe, maen nhw eisiau fe bod yn dda hefyd. Ie. Ond yn amlwg, rwyt ti yn ffantastig yn dy swydd ac ti 'di cael llwyddiant arbennig eleni, yn do? Beth ddigwyddodd eleni? Yym, o, yym, Ysgol ni Maes Incla, ie? Yn union, ie.
Yym, dim Ysgol Maes Incla, nath o ennill yym y rhaglen orau dros gyfnod clo. Reit.
Ar draws Pryden, felly oedd o'n erbyn pethau fel Piers Morgan a Good Morning a lot o bethau gwahanol. A nath um, dim ysgol Maes Sincla um, ennill. Di'r clod ddim i, ddim i fi o gwbl. Mae'r clod i'r tîm ffantastig gynhyrchodd y cyfan, darlun, ac wrth gwrs i'r gymuned special iawn y mae Sincla yn Ganarfon roddodd y ffydd a'r ymddiriedaeth i ni fynd yna a ffilmio mewn cyfnod anodd iawn yr ysgol a'r gymuned. Um, os oes rhywun eisiau gweld y, y rhaglen, mae yn digwydd bod ar y clic ar hyn o bryd, dim ysgol mae Sinclair, achos wnaethon ni ail dangos hi achos bod hi wedi ennill. Yn union, a dyl, dylse pawb dathlu llwyddiant yna, mae'n llwyddiant i Gymru a llwyddiant i chi, wrth gwrs. A mae wedi profi,
Yn ystod cyfnod Covid, dwi 'di gweithio o gatre, yn y myjamas weithie. Fel ni gyd. Flat out. Ie.
Ac ar un pwynt, pan ddigwyddodd hyn, o' 'na gymint o raglenni o'dd ddim yn gallu digwydd. Felly, oedd yr amserlen, n- nif- orie ag orie wedi diflannu o'r amserlen. Be' 'dyn ni'n mynd i neud? Felly, oedd raid i bawb addasu'n gyflym iawn. a mae'r sector a'r cynnyrchwyr a'r syniadau wedi bod yn ffantastig. Mae wedi gwneud i bobl feddwl mewn ffyrdd gwahanol a mae wedi gwneud i ni feddwl yn, yn greadigol hefyd a wedi dysgu gwersi i symud ymlaen i'r dyfodol hefyd. Ti'n meddwl bod y gynulleidfa nawr eisiau rhywbeth yn wahanol achos i ni bod trwy'r cyfnod clo na? Ti'n gweld llwyddiant o pethau fel sgwrs dan y lloer ac yn y blaen? Wel... Ti'n gwybod, pethau mor syml, ond bod bobl eisiau nhw, yn Wel, yn y dechrau, Oedd o'n ddim yn hawdd comisiynu, ond oherwydd mae Covid oedd yn digwydd, oedd o'n nifer o bethau Covid a bethau felly, ond mi ddaeth y syniad sgwrs dan y lloer i ni, Elin Fflur yn cyflwyno, ac ar bapur radio yw e, rili, ond bod e dan y lloer. A chybod be, mae pobl wrth i bodde, jyst yn gwrando ar y sgyrsiau, yr amrywiaeth eang o bobl. Yeah. Um, a mae fel mae pawb yn licio mynd am dro a gwrando ar podcasts a cael cwmni a sgyrsiau Felly, ydy, mae honna 'di bod yn lwyddiant, a rhywbeth dros dro, y cyfnod clo oedd o, ond erbyn hyn, mae yna ddwy gyfres arall wedi ei chomisiynu, mae bobl jyst wrth eu bodde. Ie. Um, lle bach mawr, cyfres arall, les i gomisiynu, lle oedd gwineiddiwr a Mandy Watkins yn creu pethau o gatre, a nawr mae cyfres newydd um, tine, Ym mhen du newydd wedi cael ei chomisiynu, sy wedi tyfu o'r pethe, ac o fod yn greadigol, mae yna bethe wedi gallu tyfu sy wedi bod yn wych. Yn union. Felly er weitha'r gofid, y covid, mae yna nifer o wersi sy wedi cael eu dysgu, a diolch i'r bobl sy wedi gweithio a ac wedi ymateb i'r cyfan mor wych. Yn union, ymateb mewn ffordd creadigol iawn, edrych am amrywiaeth, yeah. sut gallen ni gweithio, well, dim just stop it. Steddfod ti ydy'r enghraifft ffantastig o wythnos oh, yma. Mae wedi bod llwyddiant enfawr. Fyswn i'n dweud falle y ffordd gorau mae fe erioed wedi cael ei addangos ar teledu. Dyna beth fyswn i yn fy marn i. Wel, mae'r cyflwyno'n wych, mae'r set fyswn i'n dadle y set gorau yn y byd. Gyda Llan Grannog a'r tywydd braf. Ac ie, mae'r steddfod wrth gwrs, mae'r cythral canu wedi bod yn y gorffennol a'r cilch a'r sir a bobl rownd y maes. Ydy, dyn ni'n colli gweld bobl ar maes. Ond mae teimlo llawer mwy cynhwysol. Yndyn, Mae pawb yn gallu cymryd rhan a gymaint o elfennau dwi'n meddwl wrth symud ymlaen i'r dyfodol dyn ni wedi gallu dysgu ohonyn nhw. A falle, timod, cynyddu'r gynulleidfa hyd yn oed yn fwy i bobl felly, fe sydd ddim fel arfer yn mynd i'r maes, ond nawr cael cymryd i gyd mewn. Ie, yeah, mae sialensau'r dydd a'r pethau'r dydd, mae unrhyw un yn gallu cymryd rhan. Sdim rhaid bod yn eisteddfodol o gwbl, mae'r steddfod i bawb. Yn union. A, timod, ydy hwnna'n newid nawr dy rôl chdi dros y tymor hir? Y ffordd wyt ti'n edrych a gweithio yn y dyfodol? Wel, dyn ni gweithio fel tîm efo'r Urdd. Ond ydyn, dyn ni'n cydweithio a mi, mi fyddwn ni'n edrych, mae'r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn mynd i fod yn edrych arno'n wahanol. Ond um, ydy, mae, mae'r Covid wedi gwneud i ni gyd feddwl, wedi symud ni'n gynt O be i'r i'r lle o'n ni isio cyrredd, dwi'n siŵr. Ie. Ac i feddwl ac i neud pethe'n wahanol. Cyrredd y dyfodol, jyst bach yn gynt. Bach yn gynt, o' raid neud rwbeth. Ie. Er bo' ni gyd yn neud e falle yn pyjamas neu gartre. Ie. Pwy a ŵyr? Ond felly, t'mod, dy rôl chdi yn fras, sut nest ti cyrredd e? Achos i fi, faswn i ddim yn gwbod sut Fyswn i'n cyrraedd dy rôl chdi pe bai fi eisiau. Neu fi. Fyswn i'm yn gwybod sut, pwy'n camau i gymryd. Neu fi, ac yn ei byth yn dychmygu fyswn i'n ei fasio beth. Fi, um, y gwir yw, does na run rôl llwybr i gymryd. Does na ddim fel, os wyt ti eisiau mynd i gynhyrchu, wyt ti'n dilyn rhyw rôl, neu os wyt ti eisiau mynd i ddysgu, ti'n dilyn rhyw rôl. Mae comisiynu... Wel, mi ddechreuais i fel athrawes. Ac pan o'n i'n dysgu uh, yn y Barri am dair blynedd hapus, o'n i'n arfer sgwennu sgripts i raglenni addysg. Right. A wedyn, a ni'n un bach o gyflwyno. Mae un peth yn arwen at y llall o hyd, ac os ti'n cael cynnig unrhyw beth, cer ato fo. Wedyn, mi ddoth na rôl. Yn y dyddiau, dwi'n credu bydde hyn yn digwydd nawr, er dwi'n siŵr. Yym, yn edrych, y bbc yn chwilio am gynhyrchwyr addysg os oeddech chi wedi bod yn athrawon oedd yn edrych ar ôl cerddoriaeth. Union be o'n i'n neud, felly mynd i mewn i neud rhaglenni addysg byw radio Dwi'm yn gwybod os ti'n cofio nhw? Na, ti lot rhy ifanc i gofio pawb yn iste o gwmpas ar radio i neud y sioe gerdd, ond dyna lle ddysges i sut i sgriptio. Dyna lle ddysges i sut i dorri, o' ti'n gorfod torri popeth efo tâp. 'Na lle ni'n gorfod neud popeth, ond dyna lle o' ti'n magu ti'n bod, mae dy grefft. A wedyn, mynd, hynny'n mynd i greu mwy o animeiddiadau, greu pethau Saesneg, dechrau sgwennu pobl y cwm. Ti'n bod, unrhyw gyfle oedd yn dod, dyna ydy'r gyfrinach, dwi'n meddwl. Ydy, yeah. os oes rhywun yn agor y drws i ti, allai byth, ie, yeah, pan ddim, sgyn ti'n byd i golli. Achos wyt ti'n di gwrdd â bobl gwahanol, ti'n di ddysgu sgiliau gwahanol, a ti'n yn gwybod i ble mae'n mynd. Ond fel ddedodd rhywun wrth y ti, Os yw rhywun yn agor y drws, cymer o, ond ti sy'n gorfod mynd mewn i'r drws a gorfod cadw dy hun i fewn. Felly mae o'n waith caled, gwneud orau bob tro, ond mynd amdani a jyst gweld pob cyfle fel cyfle, achos oh. ti byth yn gwybod. Yn union. Ac pan mae un drws yn cael, mae drysau yn agor. Achos fi sy'n y BBC am un mlynedd ar hugen, sy'n swnio'n amser hir, a mae o'n hir. Ond nath o fynd o dechre radio, i neud animeiddiade, i neud rhaglenni plant, i neud steddfod, i neud um, digwyddiade. Felly mae'r... Um, mae just un peth yn arwen at y llall drwy'r amser. A wedyn nes i adael y BBC, penderfynu dyna ni, o'n i'n mynd i ddechrau ar fy liwt fy hun, a'r swydd yma'n dod lan. A'r wedi, o, cer amdani. No way, meddwl fi, allai byth neu hwnna. O, cer amdani, sgyn ti byd i golli.

bob amser. Ma' 'na gymint o bethe dwi 'di gneud dwi sy ddim yn dda ond dwi 'di dysgu oddi wrthyn n'w. Ie. A 'nai ddim neud n'w eto. A ti byth yn myn' i bod yn arbennig y tro cynta neu ti neud e chwaith nag wyt ti? 'Na'r peth. T'mod? Dw i'n neud mistakes yn 'y ngwaith i rŵan dwi'n comisiynu weithie 'dyn n'w ddim yn gneu' cystal weithie ma' nw'n hit a 'di rywun byth yn siŵr. Na, yn union, ond ti wedi cael sawl hit. O! Yndw, dwi'n credu gobeithio ti di hela siwrwyr i fyny. Do, i roi blas i chi yeah. o'r amrywiaeth eang sydd gen i, dwi'n dwi, um, gwarchod ac yn edrych ar eu holau nhw. Gewn ni cael look bach arno nhw nawr. Okay. Croeso ymloda tatws i. Y gwely a brecwast fer am nogi. O! O! Dwi'n dechra chwysu wan, Mathew bach. Ma' 'na bob dim yn fama de i rywun ca'l arhosiad ymlaciol yfe? Ho ho ho ho! Plis smeirio yn fama. Hei hei, gyda dy impressions di, allet ti fod ar television yfe? Ti'n meddwl? Ydw, wir, wir meddwl.
A! A!

Actual job hi yw jydjo ni. Job hi yw asesu. Croeso i Priodas 5000. Pa fath o briodas da chi isio? Football.
Lerpwl.
Hefo'ch gwaith chi rwan, ydach chi eisiau dod â elfen o hwnna i fewn? Buwch. Pat.
No!
O reit. Out!
Newn ni byth anghofio am y diwrnod fach hyn. Absolutely.
Pabam y plu a nhw sydd isio'n help ni tro 'ma. Mae gen i ffydd ym mhobl yr ardal ac ym mhobl Llanystumdwy. Anhygoel.
Canolfan Addysg Ysgol Glantaf. Mae'r ganolfan ar gyfer disgyblion uwchradd sydd ag anghenion dysgu dwys a chymhleth. Mae mor wych! Ti'n barod i weld e? Ydw. Ok. Waw!
Mae hwnna yn anhygoel. Ti 'di cael e'n spot on. Excellent, 'na be dwi isie. Fi'n dwli arno fe. A fo! Gyda ni Fflamau! Mae hiwmor yn beth huge yn Bethesda, a'r canu oedd yn dod o'r chwarel. Mae derbyn beirniadaeth yn gallu bod yn

Pwy oedd Iesu Grist? Dude sbeshal ma oedd efo magic.
Mis Mawrth, Can i Gymru, wrth gwrs! Sdim ots am yr arddull rili os ma fe'n gan da. Enillydd Can i Gymru 2021 ydi Bach o Hwna gan Morgan Elwy! Bach o bach o hwna.

Gareth Edwards yw y rygbi player mwya' enwog yn y byd.
Nos da.
blas yw hwnna. Dwi'n siŵr bod ti'n hynod o falch yn edrych nôl ar hwnna, gweld gyd o'r llwyddiant, yr het, ti'n modd, ti'n really twtio ar bywydau bobl gyda'r swydd wyt ti'n Mae yna rhywbeth i bawb fyna. Yn bendant, am amrywieth. Yr amrywieth yw e. Yn union. A mae rhaid i ni fagu croen eitha caled yn y swydd yma. Ti'n bod, yeah. i bopeth ddim i bawb fel ni'n deud, a dyn ni yn gwybod, a derbyn hynny. Ac ar ddiwedd y dydd, fyddai ddim yn comisiynu i fi. Mae rhaid i fi gofio dyna'r neges bwysig dwi'n gorfod cofio o hyd. Ddim beth dwi'n meddwl sy'n mynd i fod yn dda, be fysyn ni'n wylio. Meddwl pwy o'r gynulleidfa ac ar gyfer beth ydy popeth. Yn union.
Yym. Wel ma'r gynulleidfa ni heddi wedi dod a llwyth o cwestiyne Do! mewn so ma' raid i ni trio mynd... Wir? ...trwyddo nw oes. Felly yr un cynta yw os oes gan rywun syniad am raglen be' ddylent fynd gyda'r syniad? 'Lly felly beth yw'r cam cynta os o's gen i chi yr hit nesa lle chi'n mynd â fo? Wan te, ma'n dibynnu ydych chi'n berson unigol neu ydych chi'n yn gweithio i gwmni. Um, Dwi'n hapus i bobl anfon syniadau at fi, elen.rhys at esbydorec.cymru, ac yn aml, um, ychydig, os ti'n eisiau gormod, um, neu mynd at, at gwmni um, a cydweithio gyda nhw a, rhoi'r ne a, a pitio'r syniad. Ond dyn ni yn bobl sydd yna yn barod wastad i dderbyn syniadau ac i roi bobl ar ben ffordd.

yn dy galon pan mae rhywbeth yn mynd i fod yn hit?
Mae gen ti rhyw deimlad yn dy fol pan mae yna bethe sy'n dy cyffroi di? Ti'n gwybod, rhywbeth lle mae'r cynhwysion i gyd yna a maen nhw wedi cael eu cymysgu mewn ffordd sy'n bach yn wahanol sy'n dy cyffroi di. Fel Ysgol Maes Incla, o'n i'n gwybod am y straeon a'r gymuned arbennig Erioed. Un arall, hen blant bach yn wneud yr dod yr hen a'r ifanc at ei gilydd gyda rhyw fath o arbrawf a chi yn gwybod. Ond weithiau mae ambell i beth jyst yn ych synnu chi hefyd. Cyfnod y sypreis. A weithiau ti yn rili cyffroi am rywbeth a chi'n meddwl bod chi'n mynd i gael Rolls Royce ond chi'n cael rhyw sgrap o gar yn lle. O na, dwi... Ond eithaf, chi byth yn wir yn siŵr. Na, a galle cynulleidfa cymryd chi gyda sypreis hefyd yn galle. Gall, gall. Yw'r datblygiad cloi iawn o fatha cyfryngau cymdeithasol wedi gwneud gwahaniaeth i'r ffordd dych chi'n comisiynu? Oes rhaid i chi cadw llygad ar rywbeth fydd yn clickbait neu rhywbeth fydd chi'n gallu postio fideos byr neu rhywbeth fel 'na? Ydyn, ydyn. Y ffordd 'dyn ni'n edrych Nid jyst teledu yw S4C, nid jyst comisiynu cynnwys llinol teledu ydyn ni, ond hefyd beth arall sy'n gallu dod gyda fo yn y pecyn i hyrwyddo ac i greu straeon ac i Can i Gymru yn enghraifft grêt, oherwydd oedd gynnyn ni'r pethe beirnied, mae'r Twitter

Uh, cwestiwn nesaf yw, haia, mi wnaeth John Geraint sôn yr wythnos diwetha y dylai comisiynydd fod yn swydd am tua tair blwyddyn. Beth yw barn chdi arno hwnna? Wel,
mae hi yn swydd sydd yn full on, a mae eisiau egni, a mae eisiau gweledigaeth. Um, I fod yn onest, yn sicr mae eisiau mwy na tair, achos mae'n cymryd hyd y tair i gael eich gweledigaeth chi ar y sgrin ac wedi gomisiynu, ac i gael yr hyder i wybod beth sy'n digwydd. Um, pan ddechreuais i'r swydd, a dwi wedi bod yn y swydd 5-6 mlynedd, so felly bydde, bydde John Geraint ti hen roi'r sac i fi. Mae'n siŵr. Bydde wedi cael gwared. Bydde wedi cael gwared i fi, ond i fod yn onest, mi gymryd i o leia dwy flynedd i gael pethau o'n i'n comisiynu ar y sgrin. ac wedyn i newid y ffordd i greu pethe, achos ma' 'na bethe sy'n dod a os 'dych chi isie addasu'ch ffordd chi ma'n cymryd hynna i neud. 'Di ddim yn swydd am byth, ma' isie egni newydd a creadigedd newydd. Ond fel chi'n dweud rôl tymor hir. Ond ond 'di ddim yn rôl am oes am byth yn sicir ond ma' angen yym amser i wneud gwahanieth hefyd. Felly fyswn i'n deud bod yn ddeublyg. On'd yfe? Mae y cwestiwn arall wedi dod mewn sydd yn gofyn, ydy Elen yn meddwl bod ei cefndir amrywiol hi wedi rhoi llygad dda iddi yn ei rôl fel comisiynydd?
A, na cwestiwn da.
Yeah.
Dwi'n teimlo bod fi'n dod o gefndir amaethyddol, cefn gwlad, wedi fy magu ar ffermwr ifanc. Um, oedd gweithio i'r BBC neu'r cyfryngau pan o'n i'n fach, fel job bys ni byth yn byth yn agos i be o'n i, merch ffarm o'n i, a bobl yn mynd i Gardydd oedd efo rhyw sef hwnna byth di digwydd i fi. A jyst digwydd o gystadlu yn steddfodau ddigwyddodd o. Ond oedd yr ardal o'n i'n dod yn ardal Saesnigaidd iawn, so es i ysgol gynradd Trefeglwys oedd yn Gymraeg ond yr ysgol uwchradd yn Saesneg. Felly Dwi'n adnabod dipyn o bobl sy'n gwylio sydd ddim yn siarad yr iaith, a wedyn dwi'n priodi rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, sydd ddim rili'n gwylio S4C, a dwi'n cael persbectif arall, a mae'n gwylio rygbi, a mae'n gwylio... Felly, dwi'n teimlo bod fi'n nabod yng nghynulleidfa, wel dwi wedi licio meddwl bod fi'n nabod amrywiaeth o gynulleidfa, a mae'n sicr wedi helpu fi i fod uh, yn y rôl yn S4C. Achos mae'n bwysig bod eich, eich cleistyr ddeiar a bod chi'n gallu... Hwna'n idiom gwael i ddeud, fe fi trio dweud. Ond bod chi'n chi, chi ganol y pethau, dwi'n trio mynd i weld gymaint ydw gallu siarad efo gymaint o bobl a dwi'n gallu. Um, a peidio trio troi'n yr un cilch saff yna. Felly, Dwi'n gobeithio bo fi a ma' 'na wastad lle i wybod mwy a a ffindio allan mwy. Yn union, a ddysgu mwy on'd yfe? Yr cwestiwn olaf dwi'n credu gallen ni ffitio mewn yw ma'r ddwy ohonoch chi wedi sôn am imposter syndrome. Do. Beth yw tip Elen beth yw tip mwya Elen i dod drosto hyn? Mae'n galed. Mae fe'n galed. Mae fe'n hynod a gallech chi bod unrhyw le yn dy gyrfa a dal teimlo fe. Oh, dwi'n teimlo'n aml, o, oh, beth dwi'n neud yn hwn? Yeah. A'n enwedig os oes na rhywbeth ddim wedi mynd gystal a, a dwi'n meddwl, o, oh, dwi'n gallu neud e. Yeah. Ond wrth gwrs bod ni'n gallu. Dwi'n nabod digon o bobl, ynddo, sy'n ymddangos fel sy'n nhw'n gallu gwneud popeth a ti'n a ti'n gwneud, hold on, dwi'n gallu gwneud cystal o hwn bob blewyn ond fi credu, credu ni ti dy hun yw'r peth. Yn union, ie. A chi'n mynd i gael diwrnodau da, diwrnodau gwael, ond credu a ffydd a mynd amdani bob yeah. tro. Yn union. Ma, a chi'n syni chi hunan. Chi'n syni chi hunan. Gallech chi ddim llwyddo sa bod chi wedi trial. A, a wedi methu weithiau. Yn union. Mae rhaid methu. Mae rhaid methu rhywbryd yn dod. Mae'n hawdd ennill y llwyddo.
Sut ti'n codi a dal i fynd? mor ysbrydoledig, dwi'n teimlo mor... O na, joio siarad!
Ysbrydoli, dwi'n mynd allan, I'm gonna hit it now, rili. Come on! Yn union, dwi'n mynd i cael dy gwella, ffantastig na. Ond diolch, shwt gymaint fes ni'n gallu siarad i ti? O, mae'n neis newid o gweithio adre bod nôl yn yr egin, a diolch am rando, a diolch am cwestiynau, a cysylltu unrhyw dro.